Bon bonochi bonochi nos ta un tiki lat pero nos stay no bisa mi ta bin un ratu online ami cambia un cos aki wara ami cambia un cos den pura ami cambia un cos den pura wara ami cambia un cos den pura aki

Awo si, nos ta ei. Bo nochi, bo nochi. Bon bini den nos programa Let's Talk. Danki na Positive Media nos por tin e programa aki pa nos por papia. Awe nos ta ei ku bo sa Richard San Ignacio den nos programa Let's Talk. Eglak eglak a nos kuminsá scena aki. Mi no tabata Ke awe mi no tabata mi mo pa mi bin online awe dikon pasobra mi tabata tin un afspraak awe anto midior mi bin kas mi ta bin sosega pa nos por lanta pa mañana jos ke anto mañana jos ke lamentablemente tur programa di kos di media lo ta riba hold pasobra. pa motibu di tine para e comensá nos lo bin live un tiki, un tiki live pa boso a mira e ambiente ku tin den Roodeweg. Dikon a bin live awe? Dikon a duna e oportunidat tòg pa mi bin live awe? Na promé lugá mi ta bisa forsa i kondoler na e famia ku a pèrdè un ser kerí awe lamentabel. na cu a sucede. Mi no ta menciona cu a sucede. Pero e cos cu a buta mi bin online ta cu m'a mira basta comment riba Facebook derover di. dikon mi sa lagra p'e, dikon no a yud'é, dikon no a a a duna un man. Anto mi di okay, un kòbe un vidio a bai rònt aki derover di un suseso ku a sosodé awe. Anto. mi ta puntra mi mes unda e balor moral i tambe unda e internet asunti ki fafelu rumana no rabia ku mi internet asunti ki fafelu mi ta spera ku e bai drecha mi ta kansa dje kos aki mi tin maya mi a flow basta ratu ki kos aki anto mi no ta bai keda kansa mi kurpa mas ke koki. Kiko ta pasando? Bin bek riba e tema. Unda e balor moral nos ta bisa di apresiá bida, laga nos bisa asei, balorá bida di otro i. i ku nos ta kla pa bo sa mi ke bisa un palabra bon pa mi no sinti mi ku mi ta ofendé niun hende pero e kos ta ku E grabamentu ei. E grabamentu. E grabamentu, si tur hende ke wak e video ki bèk atrobe, bo por wak e bèk riba YouTube so riba e mi ta grab'ele, anto e no ta pega manera ta pega riba Facebook. E grabamentu ta mi problema. Nos tur ta kohe un telefòn. graba sensashon, doló, tristesa di hende. Mi ta bole bisa atrobe, mi no ta mira pakiko mester a yega te einan pa graba un doló di hende. Nos nos ta gusta e ma ripadá e sensashon di saka e kos graba ban graba ese ma ripadá ku nos gusta hasi nos ta gusta e e doló di e hende pa bo por a saka e kos grab'é. grab'é, bo por a para kòmbersá ku e persona, awòk'i mi ta mi ta bisa bo san flèt, e kos ta hasi hopi fòking doló pasobra e hende no e hende no ta nada di mi, e hende no ta nada di mi, pero ami si mi ta bisa mi tin sintimentu. Bo comprende? Anto e cos ta haci dolo. Mi ta purba di tene mi mes mas bou di control cu ta posibel. E ta haci dolo. Mi ta traha un trabou cu mi ta yuda hendenan cu tin hiv y bosa e dolo y e preocupacion di e hende, e frustracion ki e hende tin. Anto bo tin ku buska un manera pa yud'é. Esei ta e kos, esei ta e parti di di di di mas mi mas kos ku nos tin ku hasi. Ami ta puntra mi mes, e sensashon di graba e ta e like. Mañan ku Dios kena hasié ku bo, ku ta no imaginá bo ku ta bo famia. tabata ta riba riba brug. Anto nan a grab'é. Pasobra manera ta bisa no hasi un kos ku bo no ke pa hende hasi ku bo. Ora bo hasi algu no, bo tin ku kòrda ku lei karma lo tin ku paga. Kada bes ku bo Mi ta bole bisa mi trobe mi testimonio, so mi ta gusta bisa ku e. Ami no ta kue telefon graba nada. Si ta kos positivo, mi ta grab'é. Esei mi ta grab'é, pasobra ta algu positivo. Pero mi no ta bay graba niun accidente, niun hende cu ta herida, niun hende cu ta benta abou, niun hende cu cu m'a mira un accidente grave of un hende tin intencion pa mata su curpa, mi ta bay grab'é. Pasobra mañan cu Dios kee, e ta bini bek pa mi. Esey hopi hende tin cu comprende, e ta bini bek. e ta bini bek. Pasobra ora ke drei, bida ta manera un boomerang. Ora bo hasi algu, no, ora bo hasi algu, bo tin ku tene kuenta, no, ku kada un kos ku bo hasi, bo tin ku para responsabel tras di dje. Bo tin ku para responsabel. Kon ku bo mira e kon ku bo para, bo mester para responsabel tras di dje. Ora ku a graba e hende, e momentu ku e hende a bula, mi ta puntra mi mes, no, ki sensashon ku bo tabata tin ora bo a mira e hende bula? Mi ta puntra mi mes ku awor a ke drumi riba bo kama, bo por, bo, mi ta suponé ku lo bo mester ta drumi bon. Pasobra mi ta, si bo tin konsenshi, e konsenshi mester ta bisa bo haló. Ba hasi algu ku no ta bon. E por ta bo famia, e por ta hende sera, un hende konosí ban di bo. Grasias a Dios mi ta suponé ku e vidio ei a a wòrdu delete. Pasobra no ta dushi ku familiar tin ku keda mira e kos ei. Mi no ta dushi. Dödly tin un programa ku yama Na mi wak ku mi ta yeg pa busnan, ku pa mi no papia ku e kèns. Dödly tin un programa ku mi ta mi ta hörne ku yama Bo ta konta, You Matter. Nos yu no ta sinta wak e programa ei. Sa dikon nos no ta sinta wakio? Pasobra e no ta interesá nos. Ta buta e den pantaya pasobra ta bon pa hende mira e programa Kiko ta kome bebe. Nan mi buta den pantaya. Nan mi buta den pantaya pa tur hende mira. e programa. E programa ku Dutch di tin ku yama ku bo ta konta. Ami bo te a sina aki pa tur hende mir'é. E kos aki ta papia di suisidio. No ta e solushon. Programa ku ta eduká bo, hasi bo sabí. Pero mi no ta bai riba e tema ei awor'akí. E tema ku m'a bai riba dje awe ta ku e grabamentu, e sensashon ku dje. E sensashon di graba doló di hende. E, e, nos ta su, mi ni gansa ki sensashon tiene ta sinti dje gosi. Anto e kos ei no ta, no ta e geluk. Mi ta bisa bo san flèt, e kos ei no mester lo wòrdu ni grabá mes. Pasobra e kos ei ta bai viral. Mesun kos ke tiroteyo, kila bai viral, kila bai para te na Latina Amerika. esaki tambe ta bai viral. Loke ku nos tin ku post mes ku ta positivo nos no ta post nos ta kla riba keto p'esei e luga aki no ta drecha. Pero mi ta ya hopi yamer, hopi tristesa, p'esei wak mi, mi, mi no ke papia mes der over dje kos aki, pero mi problema ta ku e grabashon, e grabamentu ku a wòrdu hasi, e grabamentu ku a wòrdu hasi, esei, esei, esei ta, esei ta e kos ku, ku, ku mi, mi ke komprondé. Manera un comment cu ma haya. Nos hendenan ta para bira cu no ta yuda, pero nos ta saca mas gozo pa graba y mas gozo pa graba e cos pa pone online pa bisa cu ami tabata tey prome. Razon! Rason. E yama mira promera mi grabei. Ooh! Pa mi a ya mas like, ma mester mi a ya mas view. Kòrda si. Kòrda. Kòrda. Ku ora ke pasa ku bo òf ku bo familiar òf ku wende konosí ku bo. No rabia. No bira no bira neg no bira bai manda niun hende mama bisa ku bo santa graba. Paso dia ku ba graba, dia ku abo a graba, bon tene kuenta ku e famia su doló. Pero awo ku el a bati na bo porta, bo ke bira òns por ti. Manera Pic Picasa ta bisa. keda sportief ora ki kos bin den bo direkshon abo. Mi ta yega hopi yammer, so mi no ke keda hopi riba e kos aki. Pero mi ta yega hopi yammer ku. Nos sensashon pa graba ta na punta. Nos telefòn nos tene na punta. Pa kiko ta sosodé nos a si cha i graba. Ami ta bole bisa bos nan, ami ta graba si, kos positivo. Si no ta nada positivo, mi no ta graba. Pasobra mi no ke pa mi famia of mi familiarnan of mi konosinan mi tin ku haña shòk ku ku loke ku mi hasi a ripití pa mi tambe bèk. Ta p'esei ami ta bisa parti positif media Curaçao a sali a papia òf di e programa Let's Talk. M'a sali m'a bin papia di Rofo dje kos aki pa duna sosten na famianan. Paso tiende ku sí tin sintimentu, tiende ku sí tin doló, tiende ku sí ta komprondé kiko e famia ta pasa den dje awor aki. Di parti di Positive Media i e programa Let's Talk. forsa na e famianan paso e cos no ta facil anto rumannan corda no cu cada bes bo saca e telefon y graba anto si ta un cos cu no ta na bo cu no ta sinti bo comodo cu ne corda mañan cu djeskey ora ke bati na bo porta no rabia. no manda mama no comment pasobra bo daña bo cu problema pasobra ora di ora di ora di e persona cu ba graba ei ba goza ba bay rond bay a hopi like bay a hopi view pero Ora ke yega na bo porta tambe wak pa bo keda sportif pa bo mira kon e viunan ta bai den bo direshon bek. Bo pas un felis anochi rumannan. Echt e ta un kos doloroso pa esei mi no ta bin papia di dje hopi hopi pero forsa na famia anto rumannan stop di graba kos ku nos no tin ku graba pasobra e tin su konsekuensia, e tin su konsekuensia. Bon, pasa un filis anochi rumannan, take care ku bo snanchi cu Soy Ignacio den e programa Let's Talk. Awe ta un ora kòrtiku, nè diesinku minüt, binti minüt, dieshete minüt, pero tòg mi ta keda papia den over dje kos aki. Bon, pasa un filis anochi, take care, bai poko poko den trafiko, mañana ta tina parei, bai. gosa manera na midí i no hasi nada pa bo tin ku haña bo ku problema ku outoridat. Pasobra manera ami ta kere yun outoridat ta sali pa bin bati yu'en pero nan ta bini pa nan hasi nan trabou i nan bisa bo tal kos kumpli kuné kla kita kofe nan. Bon pasa un felis anochi take care mañan ku Dios ken no tin programa no tin notisia pasobra nos ta den kaya i nos ta mira otro bek.